Creas presentéiert Smarty, déi nei intelligent Zähler. Fir d'Entwécklung vun den erneierbaren Energien ze erliichteren a fir sech besser un d'Besoinen an déi nei Gewunnechten vun de Verbraucher unzepassen, huet Creos massiv a seng Stroum a Gasnetzer investéiert. Ären neien intelligenten Zähler ass e wesentleche Bestanddeel vun dëser Entwécklung. Wat ass Smarty? D'Smarty ass en intelligenten Zähler, deen iwwer fortschrëttlech Technologië verfüügt. En erméiglecht et op ganz präzis Manéier de Verbrauch an d'Energieproduktioun vun all Stot ze moossen, Apparater op Distanz un an auszeschalten, Daten vum Zähler opzehuelen an dës Donnéeën dann iwwer dat bestoend Stroumnetz ze iwwerdroen. Gëtt mäin aktuellen Zähler duerch e Smarty ersat? Jo, well eng europäesch Direktiv, déi och e lëtzebuergescht Gesetz ass, seet, datt esouwuel d'Stroum wéi och d'Gaszähler um nationalen Territoire mussen duerch intelligent Zähler ersat ginn, onofhängeg vum jeeweilegen Netzbedreiwer. Fir Creos heescht dat méi wéi 250.000 Stroumzähler a méi wéi 45.000 Gaszähler ze ersetzen. Wéini gëtt mäi Smarty installéiert? Smarty, déi nei intelligent Zähler, ginn den Ament scho bei eise Clienten installéiert, dëst gratis, souwäit déi technesch Installatioune konform sinn. Déi al Zähler ginn no an no vu Creos a senge Partner ersat. Dës wäitreechend Ëmstellung wäert sech bis an d'Joer 2020 zéien. Alleguer eis Clienten ginn ee Mount am Viraus duerch e Bréif iwwer d'Installatioun vum Smarty informéiert. Wéini Dir ären neien Zähler kritt, fannt op eisem Internetsite ënnert der Rubrik Deploiement. Wat si meng Avantagen? Als Client kritt Dir méi Informatiounen iwwert ären Energieverbrauch oder Produktioun an Dir kënnt, andeems Dir är Gewunnechten upasst, Energie spueren. Ausserdeem, mam Smarty ass et net méi néideg, Iech fir d'Ofliesen vun ärem intelligenten Zähler ze stéieren. An Zukunft kënnt Dir e portablen Ecran oder e Smart Home System uschléissen an esou Äre Verbrauch en direct nokucken. Mam Smarty hunn d'Energieliwweranten och d'Méiglechkeet fir Iech nei Zerwisser an nei Tariffer ze offréieren an zu all Moment vum Joer Rechnungen op Basis vun Ärem reelle Verbrauch amplaz vun Estimatiounen auszestellen. Wéi gi meng Donnéeën vum Smarty iwwerdroen? Lëtzebuerg huet sech dofir entscheet, Donnéeën iwwer dat bestoend Stroumnetz ze iwwerdroen. Dëse Prozess gëtt och PLC oder Power Line Communication genannt. Op dës Manéier kann de Smarty op Distanz mam Netzbedreiwer kommunikéieren an ëmgedréint. Hei schwätzt een vun bidirektionaler Kommunikatioun. D'Donnéeë vum Zähler ginn e puer Mol pro Dag gesammelt an all Dag un Ären Energieliwwerant weidergeleet. Besteet e Risk bei der Iwwerdroung vu menge Verbraucherdonnéeën? Nee, well fir d'Sécherheet bei der Iwwerdroung vun de Verbraucherdonnéeën ze garantéieren, ginn d'Donnéeën vum Smarty un den zentrale System, dee vu Luxmetering bedriwwe gëtt, geschéckt. Déi gebrauchten Algorithmen entspriechen den héchsten Normen am Beräich vun der sécherer Kommunikatioun. Ginn et verschidden Zorte vu Gaszähler? Jo, et ginn zwou verschidden Zorte Smarty Gaszähler, déi awer op de selwechten technesche Standarde baséieren. Jee no Ärer Stroum a Gazinstallatioun gëtt Äre Gaszähler duerch en Zähler mat Kabel oder ouni Kabel ersat, deen dann mat Ärem neien intelligenten Stroumzähler verbonne gëtt. Wéi gëtt mäi Gasverbrauch iwwerdroen? Egal op Äre Gaszähler mat oder ouni Kabel fonctionnéiert, Äre Verbrauch gëtt ëmmer op securiséiert Manéier op Äre Stroumzähler a weider bei Ären Energieliwwerant iwwerdroen. Smarty vu Creos, intelligent Zähler fir en einfachen Zougang op Är Donnéeën a Saache Verbrauch an Energieproduktioun. Méi Detailer iwwert de Smarty fannt Der op eisem Internetsite smarty.creos.net. Gitt och Dir Fan vum Smarty!